мөмкин. Тоже безнең ул зур вакыйга булып тора безнең район буенча. Монысы быелгы вакыйгалар инде менә. Әнәк авылында бит инде безнең бик зур ачылыш булды. Күргәнсездер бит инде. Кына менә Әнәк авылында бит инде үзебезнең Минтимер Шәйбековичка бит инде бюст ачылды. Авылы нәрсәсе белән шулады? Нәрсәләр күрдегез? Анда Махтанда. Кавай Тушаймиевның әтиен
Июнь күрдегез, музейга кердегезме соң? Машинасын. Әйе. Шаттыгызмы соң музей? Әйе. Әйе, молодцы. Менә бу стендыбыз безнең тоже Митимир Шариповичка багышланган. Менә монда булган фотографияләр һәм документлар Митимир Шарипович буенча бөтенесе дә безнең архивта тоже саклана. Менә шуны әйтеп китәсе килә инде. Безнең Актаныш районы ның горурлыгы булып тора бит инде ул Минзил Мишаилович. Инде аңа озын гомерләр һәм исәнлек-саулык теләп калабыз бит инде. Ялгышмасам, шуның тугыз мең дә тугыз тугызы гына исән булып үзләренең гаиләләренә кире әйләнеп кайтканнар. Унбер меңнән артык кеше безнең сугыштан кайтмаган. Шуларның документлары Бездә архивта тоже соклана. Аның хатлары бик күп. Ну, менә анысын сезгә күрсәтәсем килгән иде, әйме? Ул аны шул хәтле дә яратып, үзенең балаларына һәм тормыш иптәшенә язган, әйме? Ул фашист Германия СССР территориясенә һөҗүм иткән дигән. Шушыларны без җимергәннән соң, Шушы чәчәкләр кебек матур итеп илне кире төзербез, дигән. Кызга бул, булсагыз гына кирәк булачак, дигән. Ул укырга, укырга, укырга, диде. Әти. Горурланып әйтеп була инде, аның балалары әтиләренең васыятен үтәгәннәр, аның уллары бөтенесе дә грамотный булып үскәннәр, укытучы булганнар. Карарсыз әле менә не за спасение утопающих дигән медале бар аның. Карап китәбез. Сугыш вакытында безнең Актанышка, Аллага шөкер, сугыш килеп җитмәгән бит инде. Мәскәүдә фашистлар Мәскәүгә якынлашкач, безгә Мәскәүдән кешеләр җибәрелгән яшәргә, коткарып калыр өчен. Менә безнең Актанышка 1500 кеше килгән. Алар бөтенесе дә Актаныштан килгәннәр, менә шушының документлары бар бездә. Кемнәр килгән, кайдан килгәннәр алар, ничә кеше булганнар алар, аларның семья составлары да, һәрберсен документлаштырып, мәсәлән, нигә Яңа Әлемгә ничә кеше җибәрелгән, әйме? Мәсәлән, 152 кеше Әлемгә җибәрелгән икән, аларны кайсы семьяларга урнаштырганнар, ул семьяларга бит инде үзләренә дә авыр булган, ачлык еллары бит. Ну, шулай да алар Мәскәү кешеләрен үзләренә алып, аларны туйдырып, үзләрендә яшәткәннәр, сугыш беткәнчегә хәтле. Монда безнең шулай ук иң иске документларның берсе, бер, бер, менә бездә былтыргы балаларның ниләре, шәҗәрәләре, җиңүчеләрнең шәҗәрәләрен менә мин сезгә тоже күрсәтергә витринага тезеп куйдым. Ипләп кенә Берничә кеше, берничә кеше карап. Без бишенче Б классы Актанышның архивына килдек. Без монда күп иттереп элек, элек яшәгән, хәзер дә яшәүче кешеләрнең документларын карадык. Укый торган залларына кереп карадык. Төрле шәҗәрәләрне күрдек. Айгөл апа безгә бөтен әйберне аңлатты. нәрсәләр бу архивта бар, нинди кешеләр Актанышка килгәннәре бар икәнен бөтенләй берне ул безгә сөйләп бирде. Документлар менә мондый гына чемоданнарда, пожароустойчивый бүлмәләрдә саклана. Бу документлар 100 ел, 100 елда артыграк та торуга монда
Без 2023-2021 уку елына үзебезгә шундый максатлар куйдык. Патриотик тәрбия нигезендә укучыларыбызны районыбыз тарихы, республика тарихы белән ныграк таныштырырга. Шул сәбәп белән инде без беренче чиратта Әлек авылында урнашкан Шәрип Шәймиев исемендәге музейга сәяхәт кылдык. Һәм инде менә бүген районыбыз архивында без беренче экскурсиядә эксперименталь рәвештә дип әйтик, беренче сыйныф, безнең бишенче сыйныф укучылары белән килдек. Аларга бик тә ошады, бик кызыклы мәгълүмат бирделәр. Әлбәттә, дәрестә алынган мәгълүмат, мәктәп биналарында алынган мәгълүмат ул бертөрле кабул ителә, ә инде шундый экскурсияләрдә алар гомумән укучыларга башкачарак яңгырый. Безнең укучыларыбыз мондый экскурсияләрне бик яраталар, аларга бик ошый. Һәм инде без әлеге музей җитәкчелегенә, архив җитәкчелегенә бик зур рәхмәтебезне әйтергә телибез, безгә шундый мөмкинлек биргән өчен. Бүгеннән башлап инде безнең архив бүлегендә менә бу гимназия балалары белән яңа цикл башланды. Балаларыбызны үзебезнең архивта класс сәгатьләрендә көтеп калабыз. Актанышның 310 еллыгына багышлап, районыбызның 90 еллыгына багышлап экспозицияләр әзерләдек, мәгълүматлар әзерләдек. Балаларны бүгеннән башлап инде без үзебезнең архивта кабул итәбез һәм график нигезендә мәктәпләр белән бу юнәлештә эшләп бетерербез дип уйлыймын. Шулай ук безнең бик матур, әйбәт, сөенечле хәбәр бар инде. Актаныш архивы без Казанда Госкомитет оештырган грантларда катнаштык һәм ике грантка ия булдык. Бүген генә билгеле булды әле. Берсе инде безнең Мин катнаштым беткән авыллар буенча грантта Нижнекамский водохранилищеның кергән по хозяйственной книгалар тапшырылган бит инде бездә ул безнең генеалогический источникның берсе берсе булып тора шул исемле грант белән без катнаштык һәм җиңдек Октаныш районының архивына инде олы планетарный сканер кайтачак Икенче номинациядә без җиңү яуладык инде, ул выставочное оборудование. Аңа хәтле инде без ике грантка ия булган идек 17 нче елда. Аның буенча бик күп зур эш алып барыла безнең Акфин киностудиясе белән. Шуның дәвамы булып, безнең Актанышка инде выставочное оборудование кайтырга тиеш һәм инде без аны кулланып балалар белән киләчәктә дә дәвам итәргә тиеш булабыз үзебезнең эшләрне. Шулай ук инде үзем инде мин лучший архивист конкурсында катнашам. Икенче этабын үттек инде менә, Алла бирса, финалга үтәрбез дип өметләнәбез.